Gëtt et eppes méi Universelles wéi d'Iessen? U sech net. All Déier, all Liewensform brauch sech ze ernären. An dofir fannen ech, ass d'Iessen an d'Kichen ee vun de beschte Beräicher vun der Geschicht. Well wéi kënne mir eis méi no un eis Virfahre fille wéi duerch Kachen, eppes wat mir schliisslech och all Dag maachen. Mee eis Gewunnechten, déi hu sech natierlech entwéckelt. Och wann d'Leit giess hunn, hu se sécher net op der selwechter Aart a Weis gekacht a scho guer net op der selwechter Aart a Weis giess. A mir interesséieren eis haut u Besteck an un iwwerhaapt um mëttelalterlechen Dësch. All déi Saachen hei si Repliken aus dem Enn vum Mëttelalter a konnt een och op eisem Dëscher am 14. an Ufank vum 15. Joerhonnert erëmfannen. Et kéint ee sech soen, dat mer schliisslech näischt geännert hunn, mir iessen op engem Dësch mat engem Dëschelduch, Glieser fir ze drénken, Teller an och Besteck. Mee natierlech hunn d'Forme sech verännert an dat hänkt am Mëttelalter vläicht nach vill méi wéi haut och um soziale Status vun de Leit, dat heescht wéi räich se och sinn. Mee a wat hunn d'Leit da giess? Mauseg, och sou wéi mir. An Telleren? D'Tellere waren och ganz oft aus Keramik, mee bäi den äermere Leit ware se, sou wéi hei, Telleren aus Holz. Am Géigesaz fënnt ee bäi de méi räiche Leit Telleren aus Metall. Wier et aus Zënn, ganz vill, mee et konnt souguer en Edelmetall sinn, wéi Sëlwer. Déi meescht Leit hunn awer eben Telleren aus Keramik an dat ass fir d'Archeologen eng ganz gutt Informatioun, well esou wéi mir hautdesdaags ännert sech d'Moud vum den Telleren, vum Besteck an duerch déi verschidde Stiler vu Keramik, duerch déi verschidde Moudë wësse mir, kënne mir datéiere vu wéini op ongeféier déi Tellere. och stannen. Wat d'Besteck ugeet huet sech och verschiddes verännert. Bon, Messer gëtt et natierlech sou wéi haut. Deen heiten huet e Grëff aus Holz, kéint awer och, well e méi räich ass, aus Har sinn, aus Schank, aus Elfenbein. A wann ee mam Material selwer net méi räich gi kann, Ma dann kann een sech nach een dekoréierten maachen loossen, an zwar d'Kléng déi kann dekoréiert sen, agravéiert oder d'selwecht mam Grëff selwer. Als zweet fënnt een eng Fourchette, Fourchette mat 3 oder 4 Zänn sou wéi mir se haut hunn gëtt et nach net. Et ginn der éischtens et ginn esou Picken wéi déi heiten, eng Pick oder eng Pick mat zwou Zänn. Mee et ass zimlech selten an et ass meeschtens fir d'Bourgeoisie geduecht a guer net fir déi gängeg Leit, guer net fir d'Baueren zum Beispill. Dat brauch een net, wann ee wann een eppes picke wëll, ma dat kann een och einfach mam Messer maachen. Als nächsten hu mer de Läffel. Läffel u sech net ganz anescht erëm wéi dat wat mir haut hunn. Läffele ginn et säit der eelster Steenzäit. Mir ginn heiten, dat ass och scho rëm e Statuszeechen, well en ass aus Messing. Läffele si fir déi meescht Leit, dat heescht erëm déi kleng kleng Baueren zum Beispill, déi meescht Leit waren natierlech och Bauer, déi waren aus Holz oder esou wéi deen hei, déi hei aus Har. Et ass awer eng Saach, déi ganz anescht ass, wat d'Besteck ugeet am Verglach zu haut. Besteck war am Mëttelalter an och bis an d'fréi Renaissance eppes héchst Perséinleches. Wann Der an d'Herberg gaange sidd oder zu gudde Leit iesse gaang, war et normal, säin eegent Besteck matzebréngen. Warscheinlech ganz einfach, well d'Leit eben net sou wéi haut ganz Servicen hate vu Besteck, an fir déi matzeschleefen hat een dann sou eng kleng Scheed fir seng, fir säi Besteck dran ze maachen. Bon, déi heite gesitt der ass nëmme fir d'Pick a fir d'Messer geduecht, mee et ginn der och wou een déi dräi an enger Scheed dra maache kann. Lo dat mer gutt giess hunn, kënne mer och vum Drénke schwätzen. An dat wat ech am Grapp hunn, dat heescht dat Glas hei, dat ass och erëm e Statussymbol, wëll Glas war guer net gängeg. A bis an d'industriell Revolutioun, dat heescht 18 an 19 Joerhonnert, war Glas u sech net esou gängeg wéi mir et haut hunn. Hautdesdaags si se masseg produzéiert, déi sinn och bëlleg a wa Glas futti fiert, ma da geet et an d'Poubelle an da ginn neier kafen, dat ass guer kee Problem. Dat war guer net de Fall fréier. Glas war schwéier ze maachen an dofir also och deier. Wat haten déi meescht Leit dann? Ma déi meescht Leit haten éischter esou Becher oder Krou aus Keramik, déi se drénke konnten. Sou, dat war meng kleng Erklärung. Ech hoffen, se war interessant an och informatiounsräich an ech hoffen, dir passt gutt op iech op. Äddi.